Paŋa n-kana ni yi ti wum tiŋgbani lahibali shɛli ni ti zaŋ ti ya. Zuŋɔ ti boligu maa nyɛla yɛtɔɣ jia. Di ku niŋla talahi ni ti di alizama di niŋ wɔbigu paaki paati toliŋ yaɣili n-ti lahibali sabiriba Ghana ni toliŋnim zaa sa ka bɛ baŋ binshɛɣu din chana balle piibu piibu Disemba dabaayopɔin dali binshɛɣu din daa niŋ maa. Sohima ti mabihi sa yina ti yɛli yɛtɔɣa m-bo daɣiri pa ti zuɣu ka di mali bukaata ni ti yina ti yɛl li din daa nyɛ shɛm. Di ni nyɛ shɛm ka salo baŋ, ka baŋ yɛlimaŋli, ka baŋ ʒiri. Ti ni yɛn yɛli shɛm tuuli nyɛmi, Yɛtɔɣ shɛli din niŋdi ka bɔri ginni ka bɛ zaŋdi pari ti ŋɔ. Di daa pilila Yudias kuulin seshin shɛli beni ka ti booni li Nyankpala Yudias ni ka yɛtɔɣa maa daa pili, ka di nyɛla NDC kandidɛt.
Ka di nyɛla NDC palimɛntiri kandidɛt Osman. Tahiru Tamba ŋuni n-daa pilli ŋuni n-daa pilli n-yɛli ni o nachimba taakim Alhaji Rashid, Regional Organiser for NPP, ka lala niŋsim ŋɔ bɛ daa chaŋ ti ŋme n-saɣim o loori n-saɣim loori maa diɣisi ka saɣim saɣim loorinima maa ka ka di bi niŋ ba yaɣi ka di na bi saɣi ba ka bɛ labila Nyankpali boori ni din yɛri shɛli ŋɔ Nyankpali ni tɔɔnim zaa ban daa beni di shɛhira n-ti zaŋ loori n ŋari pali shɛli ti zaa ni doli kanna toliŋ maa ka loori maa bi tooi ŋari palli maa naagi ka bi zaŋ dari n kpahi loori nim maa zuɣu n ŋari palli maa ka di nyɛmi nini kam ŋun sabi ni o vooti ka kpɛri na yita mali polo ni o kpɛna ti vooti a lahi ka soli ni a garibali a ti chaŋ ti vooti dinbɔŋɔ daa nyɛla NDC parliamentary candidate ni o constituency executives bin yina ti gbaai ka niŋ shɛli nyɛnkpali tingbanni ka di nyɛla din daa pili yɛltɔɣa shɛli din niŋ ŋɔ bin niŋli bi ni bi naagi bi ni nyɛmbo bi naai ka bi kpɛni ti kpuɣi marafanim yina ban be nyɛnkpali diri shɛhi la n-ti ŋmɛrili ginda lala ŋmɛngili maa ni ka bi be bɛ daa gbaami ni bɛ ŋmɛ n-ku so ka daa pa ti ka nyɛnkpalinim vooti ba. ka bɛ ŋmɛ n-kuli lala timba bia maa, Naawuni chɛl o taali. Di nyɛla din shihi ti niŋ wɔbigu suhu pam ka ti suhuri ni daa ni bom kuɣili dihi daŋ maa suhu niŋsim shɛli din daa niŋ maa ni bɛ niŋ ti nyaɣisim. Amaa ti mabihi lɛmnim n-daa ʒini gbaabu gbaabu ni di tu ni bɛ ku lala daadam ŋɔ bee bɛ ku so. Di tu ni bɛ ku so ka zaŋ pa ti niŋ wɔbiginima. bɛ yi niŋ lala din ti ba soli ka nyankpalinim vooti ba. Di zuɣu bɛ ni daa niŋ lala naagi ti MP ŋɔ daa ka nimaani. Bɛ alaʒaashiri n-daa beni ka bɛ taak o m-me n-wurim o loorinima ka chaŋ palli zuɣu maa ti niŋ lala. Lala lahabali ŋɔ daa paai la ti diisi mini MP ka bɛ be Boba zuɣu constituency maa ka bɛ guui kana ni bɛ ti nya. bɛ kana ka ti ni yɛri shɛli ŋɔ bɛ pun ŋmɛmi ku ti ma bia ŋɔ maa sɔŋ. Ka bɛ ni kana nimaani maa ka bɛ lɛbigi pa domin o ni daa yɛn lɛm binyɛrigu maa zuɣu ni ti ma bihi ban kana ŋɔ ti toondana, ti MP, ti DC ni ti paai ti kpamba ni bani n-ku o. Amaa yɛlimaŋli maa nyɛmi bani n-daa gbaai ni bɛ kum so di ni yɛn chɛ ka nyɛnkpalinim vooti ba. Di zuɣu din daa niŋ la anaagi ti agents ban daa be Nyankpala Arana n kuli tooi ʒiya ka bɛ kpɛri yani n liri ti niriba m buri niriba n kari ti niriba. Lala bini maa ni niŋ naagi din mali ti yɛn yi biɛɣu ti na bela county maa coalition centre maa ka lahabali kala di ni nyɛ tinim daa chaŋ ti ŋmɛri li ma tinim di lan yɛn labi ti liri ti niriba Nyankpala amaa ban daa ŋmɛ ka di bi saɣi ba maa ka bɛ lan laɣim taba n chaŋ ti diisi yiŋa n ti liri ti diisi yiŋa n ŋmɛ n kari o yiŋnima ka chaŋ ti Regional Secretary yiŋa n ŋmɛ n kari o yiŋa o yiŋnim maa ka chaŋ ti paati gandammoya ban be Nyankpala ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ bɛ so lan ka Nyankpala ka di nyɛla NDC nim ni da bipola n zaŋ marafanim ti ba ka di ʒiya ni bɛ yi nya bipolli ŋun kam daa niŋ nimmɔhi bɔri ni wɔbigu di ka alahiʒi a bia bi di Nyankpala bankuma bɛ so mi yi tiŋgbani maa ni zuŋɔ ka ti niŋ fo Domin ti chɛ ni ti ŋmanila ti zaŋla ti mabia ŋun kani maa yɛtɔɣa niŋdi politisi, ka ban ti lan yina ti yɛli ni bɛ ban ku ka di bi saɣi ba ŋɔ, ka bɛ na bɔri niriba ni bɛ ku m-pahi ŋɔ, ni tinim ban bi ku ŋɔ, tinim ku. Ka ti zaa ni kpe ka yɛr a, Yɛ ka ti tum a nya li? A yi lihi lɛmnim ni tumdi tuun shɛli Nyɛnkpani ni be kɔnsitɔinsi ŋɔ yuui 2020 ti ni daa yɛn chaŋ ti niŋ piibupiibu, lɛmnim ni daa ʒirila niriba kpɛrina ti sabira ti daa bi yɛn ni taali, ka ti zaŋ niriba kpɛrina ti sabira ti bi yɛn ni taali. Amaa ti daa zaŋ niriba kpɛla ka bɛ ku na. Nyankpalinim daa lahi ŋarila palli maa, ka saɣim bɛ loorinima ka bu n-ti ba dansi, ka yihi bɛ nɛma n-zu bɛ foonnima, ka di daa ti nyɛla hal miliyon pia bɛ nam ti daa ti doli o hal ti deei li, ka foonnim maa shɛŋa ka ti boli che, ka bɛ zu bɛ foonnima n-zu bɛ liɣiri ka ŋme n-saɣim. 2020 bɛ daa niŋla lala, ka ti kana 2024 registration, ka Dɔkta Damba ŋun nyɛ NDC Parliamentary candidate ka bɛ ti ŋɔ. Ka o kana Registration Centre maa n-ti nya loori shɛli niriba ni yirina loori ni ka o tɛha tooni tamali ka bɛ yi maa na ka ti agent mali ba kpɛra. Gate agent maa yuli n-daa booni Abdul Jalil ka o chaŋ ti n attack o. Niriba n-daa kpe bɛ ni n-woligi ba ka bɛ yɛl o ni Parliamentary candidate bi fil ni o maŋ ti paari lala ka ti bi zani nimaani. Lala registration maa puuni bɛ constituency deputy organiser o daa nyɛla ninvuɣ so ŋun yihi marafa na. N ŋmɛri bu shɛm niŋ zuɣusaa, ka kuɣa din be di puuni maa naagi, ka ti nachimba maa ti o ka o vaai guui, ka bɛ daa kari gbaag o ti fa marafa maa. O ni daa guura, o daa yɛlimi, Ni bɛ yɛn ku ti mi kaman bɛ ni daa ku Abu Haniifa je kpahi shɛm la, zuŋɔ m manima! ban be kpe, niriba ban bɔŋɔ nima ban ti yina ti yɛri ban kuri niriba ka di nyɛla yinim ʒinduu gbaai domin yi bɔri ni yi zaŋ damba ti ti ka ti mi bi bɔr o zuɣu ka hal ka John Mahama niŋ popular dɔr o zuɣu ka yi mirhi ni yi ku niriba ka ti nam ka di ti bi nani ka yi lan zaŋ yi daɣ biɛrina ni ti pati ka ti zaa ni be ka yɛri sokam zaasa ni Ghana zaasa ya bɛ ni niŋ ŋɔ maa zaaha di bi maai ba ti MP ŋɔ malila o warehouse Tamale ka di nyɛla o daabiligu binyɛra ka o zaŋ bɛ niŋda ka ti mali o Soyalana branded moto nima o malila moto shɛŋa ka bo li Soyalana moto maa yuli n bala ka bi chaŋ di puuni n ti tabili ashitɔɣu maa ka yihi moto nim maa paa bin kɔbiga di shɛŋa daa pun di shɛŋa daa pun fiɣisimi ka shɛŋa na bi fiɣisi ka yihi teela nim din bɛ di puuni n kahiri zaa piriti taba. Lɛmli ni niŋ ti yɛtɔɣ shɛli m-bala. Karibu maa bi suhi di yi biɛɣu Suhaila Bisa be MP yiŋa o yili shɛli din be Ole Port maa n-kabi yili maa ka lahi vari o nɛma. Soojanim ka di sa kooli soojanim maa n-sa chaŋ ka bɛ bi tooi va nɛma maa zaasa. Ŋɔ maa zaasa ti pun nyarila gomnantinim ni dira. Wɔbigu ni di ti bi kari so ti bi yihi so fiili ti mi bi zu so binshɛɣu ka dimbɔŋɔ maa Yinim kuri niriba, yinim bahiri biɛɣu yoli, ka lan chaŋ ti lan zuri niriba wuntaŋ ni, ka tinim dimbɔŋɔ zaasa, ka ti bi yɛri shɛli. Tin ʒiya ŋɔ, paati shɛli yi bɔri suhudoo toliŋ kɔnsitɔnsi, wɔbigu paati m-bɔri li.
Wɔbigu ni na mini di, ka ti kari lɛm ninvuɣ so ninvuɣ gaŋa toliŋ kɔnsitɔnsi ni ti mini o ku tooi be tabu.
Wɔbigu bela nam ni, ka lɛmnima ka yi yɛri yi yubu hal toliŋ tiŋgbani ni, ka ti yɛliyɛli ka taali. Ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ, wɔbigu ni be nam ni ŋɔ, hal ti naari ŋɔ, ti mini lɛm so bi muɣi. Amaa bondali ka lɛm na lee di maa, bɛ na bi lahi nam maa, bɛ na bi po pɔri gba ni yi kpe tuma ni. Amaa nyamiya yi niŋdi yɛtɔɣ shɛli gomnanti ŋɔ ni daa zaŋ fatilaiza shɛli ni bɛ zaŋ na ti sɔŋ pukpariba sanzali ni di shɛb puri ni di zaŋ na ti sɔŋ ba fatilaiza kpalim tusa anii, di shɛli daa dolila Nyankpali Warehouse. Dalla ni, lala n-nyɛm bipola ban ban ni du ka bɛ bi lan mi bɛn yɛn niŋ shɛm ŋɔ. Bɛ ni zu alahiʒiabibu din naai n-zu n-ku ninsalinim ŋɔ naai, bɛ daa laɣim tab lan chaŋ lala warehouse din be Nyankpali maa n-ti kab li wuntaŋ ni hal ka alahiʒinim be ni ka kpa nyina ka vali pali motonima n-chani doli Nyankpali pala ka niriba lihiri ba ka bɛ mi ni gomnanti ni pukpariba ban niŋdi wahala tɔronkonsitonsi